what's good you guys welcome back to my youtube channel if you're new here please welcome guys ndauya nenyaya iri kuruka nyaya ichiri kusheka ichiri kupfundutsa mumastreets nyaya yabruno furnitures neheadboard yake so guys if you don't know bruno furnitures haandifungi Haa handifungi kuti pane asikamuzivi Bruno Furnitures ndiye murume anogadzira furniture ari close zvekuti namai Titi anowirirana namai Titi zvekuti uyu anombowanikwa dzimwe nguva achipa vanhu madonations efurniture anowanzo blesser vanhu nefurniture vaivaya vanenge vachinzi aiwa vari panguva dzekutambudzika aiwa Bruno ventures in but aiwa guys or masofa or headboard or mbeda so nezuro akazoposta iye headboard yake ari mumba make akarara and ya yeah, hazvina kupera mushe hazvina kupera hazvo mushe akanetsana naroyal mint so nyaya iyi yazopindirwawo nana mai jeremaya zvekutodaro zvava zvanetsa mai jeremaya vaposta vachiti aiwa isusu kuno kufenicha yatinotengesa inoenderana nemibhedha vachidhisa vachitaura zvakawanda nyaya yachona yabva yabatwa nechigagashira namai titi hanzi namai titi pane vanofanira kutuka bhuruno kwete ava vachireva mai jeremaya so nyaya iyi yasarira mumaoko amai jeremaya namai titi izvo zvabva zvaita kuti mai titi valikise ma chats avaitaura iwona mai jeremaya mai jeremaya vachikumbira fenicha ah, kune vazouyawo futi zvakare nechat rashugita vachitaura kuti shugita hanzi bruno sanetswe nana shugita vanogara pamba pamhoms kuchitungwisa uko mai vanorara mudining Kana Butterfly naAnna vanozviziva aitomborarisa mai mudining achirara mubedroom mavo. Haana chunhu uye. Saka nyaya iyi yaakutozosvika pakutonetsa zvekutoti vanhu vakutopindana deep vanhu vakutopindirana personal zvekutodaro zvekutoti haisisiri nyaya yaBruno naRoyal Mint aiwa. nyaya iyi yaane mapato mapato akawanda hondo yasare yavepo especially iya ndiri kuona kuti haisi kupera mushe ihondo yamai titi namai jeremaya mai titi vari kuratidza kuti aiwa iwewe hatiti tikakupa zvinhu wobva wauya futi waakutituka but inini zvangu i just want to ask kuti ukapa munhu chinhu Yaamhosva aanhapwa here iyee that person is wrong kuti azotaura chiri bad pamusoro pako iwo since wakamitira gudo but then you don't use kuti ndakakupa chakati saka you should always worship me in a way i think it's very wrong vese in a way vari wrong but then iwewo uri iwe mupi wotanga kutaura kuti ndakakupa chakati i think unenge usina kupa nemoyo wese just let that person um, angogara ari zvaari kwete kuti wapa munhu chinhu waakuzotanga kufamba uchichipareta nyaya iyi yabva yapindirwa nawachijanduka ndofunge munongoona kuti aiwa vadhurowa ravo headboard rehaisi baba riri kupisa ri kurema mumastreets zvakaoma pronto pronto vapindira vapindira nemasports vabva vauya aiwa vakati headboard apa rine goridhe kunge trababla kunga trababla asi aa zvakaoma mastreets ari kupisa guys mastreets ari kupisa so nyaya yazoita kuti mai jeremaya vapiswe ndeyekuti hanzi ukaita low self esteem semurume unogara uchirwa nevakadzi kutamba nawo zvakanyanya kana kushusha mukadzi wemumba tinawo maheadboard anoenderana nemibhedha yenyu like and follow our page Mai Titi vabva vanyora kuti shame in capital letters. Ndopatabva taziva kuti aiwa pakashata. Mastreets ari kupisa zvaizvezvi. Saka pane acomment ah, akati you don't burn bridges though anyways. Zvikanzi namai Jeremiah that was not a bridge it was a cult. Ndikati mai wei chakandwa chirauro. Zvikanzi namai Titi cult kobigwesu here? Cult yakakupa furniture. Uri kutyper nefoni yakabva kucout, cout yakamira newe uchitukwa nenyika. Saka mastreets ari kupisa guys, pakashata hapana kumira fine.